Salam hormatly diňleýjiler. Bu gezekki gepleşigimizde biz Ýazgeldi Seýidow bilen web development, ýagny websaýt programmi programmingi barada gürrüň etmekçi. Ýazgeldi, hoş geldiňiz. Sag boluň, hoş gördük hemmäňizi. Bu gün siziň LinkedIn-iňize girip gördüm, full stack web developer diýip durdy. Siz şol özüňizi başda birazjyk bir tanadyp, soňam şu full e, stack web developer-iň näme mana manaya gelýändigini bir açyp berer, açyp berjekmi? Bolar. Men Ýazgeldi Seýidow özüm bärde ilki gutaran bölümime ýaňky MBA, Master of Business Administration diýip, San Diegoda Southern States University'de gutardym. Bachelor sawy. Asper. Ben dedim. Bachelor sawy. Sizin Awa, neme, master's degree aldım. Ha, master's, master's. Ondan öň näme okadymyz? Awa. Ondan öň Türkmenistanda e, Döwlet Mehmet Azady adyndaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyny gutarypdym, iňlis dili bölümini. Hmm. Bolýar. Soň Daşoguz welaýatynda bir ýyl mugallym bolup işledim. Otrabotka etmeli boldy. Soň gullugymy etdim. Gullukdan soň şo mugallym bolup işledim. Ondan soňam bäri Amerika okuwa gaýtdym. Gelip, şol TOEFL-y zady geçýänçäm gde-ta bir ýyl, bir ýarym ýyl wagt aldy. Ondan soňam şol Sen-Diegoda gowy uniwersitet tapyp, şu taýda Asyl meň maksadym kompýuter saýens okamakdy. Men şu Amerika gelmek maksadym şoldy. Kompýuter saýens bärde nämede bolsa ösen, Ýöne maňa hiç kim oň ýaly gymmat zat diýip kän aýtmandy. Bir tanyşlamyň biri gürrüň beripdi, oňa-da kän özüm ynanmazlyk etdim, özüm gözüm bilen göreýin diýip. Gelip Çikagoda kän uniwersitete apply etdim, ýagny dokument tabşyrdym. Olar kabul etdiler. Ýöne kabul edenden soň uje bahasyny zadyny öwrenýäň welin, güýjüň ýetjek däl. Öýden kömek alasym gelmedi. Soň Dogry. Ýaňky scholarship zada apply edýäňem welin, onka dokument tabşyrsaň, olaram köplenç kabul edenok, köplenç ýaňky ýokary dereje bal isleýärler, oňa-da köpüsine kän özüm dokument tabşyrmadymam, kän wagtymy harjasym gelmedi. Derrew şol aňsadrak ýoluny saýlasym geldi we şu Master of Business Administration bilen dowam etdim. Olam näme esasy şol buhgalteriýa ýene bir zat şuň ýaly menejment diýlen bölümleri öz içine alýar. Ony gutarandan soň hem e, öz işleýän ugrym kän göwnüme ýaramady. Şu entägem şu Computer science, software engineering özüne çekdi durdy, şol web saýt zatlara has höwes edýärdim, kompýuterde gurulýan applicationlara, zatlara, ýaňky telefonlarymyzdaky applicationlar. Onsoň özüm gapdaldan höwesjeň okap başladym. Häzir diýeli iki müň on sekizinji ýylyň ýanwaryndan başlap diýen ýaly şo özüm gyzyklanyp, içimde gyzyklanma döredi-de, bir oglan özüniň şol kiçiräk biznesi üçin web saýt ýasady. Şoň web saýdyna-da menem köp goşant goşdum, gapdalyna maslahat bermeli ýerine, şo öwrenmeli ýerlerine menem açyp okap öwrendim. Şol dizaýn etmeli ýerlerine de menem köp ýerine kömek etdim. Şeýdip hem şol oglan bilen bileräk bir web saýt ýasadyk. Ondan soň ol kän alyp çykdy, kän özüni update edip, upgrade edip. Mhm. Web saýty gowy üýtgetdi, ýöne başlangyç meň üçin gaty gowy tejribe boldy şol oglan bilen. Menem bilemok, olam bilenok, ikimiz iki ýerden oturyp gurduk şo web saýty. Şondan soňam hasam köp höwes döredi, görseň okasaň edip bolmajak zat ýok hiç ýeli. Web development diýende esasy web saýt ugurlary, web application ugurlary gidýär. Web saýt biziň bilýän web saýtlarymyz kompýuterde şol www diýip girýäň welin şoň hemmesi web saýda girýär. Web application bolanda-da olam şo web saýdy öz içine alýar we ondan başga-da internete bagly bolmadyk diňe kompýuteriň diýeli bir kompaniýaň öz içindäki web bilen işleýän applikationlaryna diýilýär. Ol net network application hem bolup biler ýa-da internet bilen diňe kompaniýaň öz içine degişli daşardan tapylmaýan applikationlar hem bolup biler. Bular hem şol web application biziň ugrumyza degişli. Indi full stack web development diýlende näme zat? Aslynda website men web developer diýip aýdylýar. I am a software engineer ýa-da web developer diýýän welin kompýutere gowy bilýän, gowy düşünýän programmistler which stack diýip soraýar. Haýsy stack? Haýsy stack bolanda-da bölüm hasabyna girýär. Haýsy bölüm? Web development iki bölüme bölünýär. Asyl ol 4-5 bölüm dagy bar, ýöne diňe şol web application-lary gurmak üçin iki bölüme bölünýär. Frontend web development olaýam frontend stack diýip geçýär. Backend web development olam backend stack diýip geçýär. Şol ikisini bile goşsaňam full stack bolýar. Ikisini bile edýän programmistler eýýäm full stack developer bolýar. Ha, şol frontend diýilýäni şol görünýän adama, ulanýan adama görünýän tarawy bilen baglanyşykly, şol backend hem arkasy bolmaly, dogry dälmi? Bir Telewizory, hawa bir telewizory ýa-da bir kompýuteriň monitoryny mysal getirip alsak, biz frontend bolanda şu ekranda biziň görýän zadymyz hemmesi frontend bolýar. Frontend developer şol ekrandaky zatlary dizaýn edýär, knopkalary, şu ýazgylary, şekilini, reňklerini, nirede näme zadyň durmalydygyny, suratlaryň ölçegini hemme zadyny şol frontend developer düzýär. Backend deweloperem telewizoriň arkasyndaky schemalary, knop neme diýelik kabelleri zatlary göz öňüne getirseň şol backend bolýar telewizoriň arka tarapy. Olam eýýäm biziň ugrumyzda backend deweloperem esasy logikany ýerine ýetirýär. Meselem şo knopkany basanda şo knopka näme zady ýerine ýetirmeli. Ýa-da meselem suratyň üstüne basaňda käwagty surat ulalýandyr belli bir möçbere çenli. Şo zatlary backend deweloper edýär umumanylygyna. Ýa-da diýeli bir poisk ýa search bölüme gözleg bölümine bir biriniň adyny ýazsaň ýa bir diýeli google maps göz öňüne getirseň google mapsde sen bir şäheriň adyny ýazaňda saňa şu şähere degişli neme çykarýar adres çykarýar ýa bir adres ýazylsaň şu adresiň ýerleşim ýerini görkezýär. Indi şo logikany oturyp backend developer işleýär. Hmm. Men okan bir online okuwumda men e, full stack developer okadym. Software engineering full stack developer bölümi. Mhm. Bilem şol hem backend hem frontend ikisini hem e, backend üçin Ruby on Rails language ulan neme e, okadyk. Mhm. Frontend üçin hem JavaScript we JavaScriptiň esasy ýörgünli frameworki React JS öwrendik. Gapdaldan hem HTML, CSS men öňden hem tejribäm bardy, olaryň hem üstüne has köp goşant boldy we şeýdip hem e, full stack developer bölümine e, hmm. sertifikat bilen e, fewralyň 4-üne, ýa-ni şu 2020-nji ýylyň fewralyň 4-üne men şu sertifikat bilen uçurym boldum. Hmm. Şondan bäri şu şol ugurlarda işleýän. Dogry, şol şol okuw diýýäniňiz indi aslynda birazjyk aç açaly diýsek, şol e, uniwersitetde okadylýar, e, meselem, kompýuter science, ondan soň özüň öwrenip bilýäň, hiç bir okuwa gitmän, soňam şolaryň arasynda durýan bir bootcamp diýilýän e, tizleşdirilen programmaly okuwlar bar-da, siziňki şol bootcamp-e girýär, dogrumy? Hawa, meňki bootcamp, näme diýeýin, bootcamp-ler gaty kän. Bootcamp bolanda-da edil biziň öňki mekdepde goşmaça gatnan kurs ýalak ýa-da bir kuržoklarymyz ýalak bir zat bolýar. Ýa-da on näme başga bir öň iňlis dili zat okamak üçin kurslara zatlara gatnalýar welin, şolar ýaly kurs ýaly bir zat bolýar, ýöne alty aý, umuman alanda alty aýlyk bootcamp-ler bar. Şu dört aýdan alty aýa çenli dowam edýär bootcamp-ler. Bularyň Hakyky uniwersitetden tapawudy gaty uly diýsek hem bolýar. Meselem, uniwersitetde hemme zady giňişleýin, başdan-aýak jikme-jik öwredilýär. Uniwersitetiň gerekli ýeri barmy, ýokmy diýlen sorag hiç hili bolmaly däl, ol hökmän okamaly uniwersiteti. Men, meselem, özüm uniwersitet okaman, göni but-kemp okadym. Men özümde bilmeýän zatlarymy dost-ýarlarymda görýän. Şolar uniwersiteti gutardy welin, olaryň bilim derejesi meňkiden has ýokarrak bolýar, sebäbi olar has jikme-jik öwrenýärler hemme zady. Ömri dört ýyl öwrenýärler olaryň, dogrumy? Olar dört ýyl hakyky, dört ýyl gatnap, iki ýyl gatnap, dört ýyl gatnap öwrenýärler. Dowam etseň alty, sekiz ýyla-da çykyp bilýär. Ýöne iki ýylda eýýäm sen associate degree alyp bolýar. Dört ýylda-da eýýäm sen bachelor's degree, esasy şo ýörgünli sen bachelor's-da. Bakalawr, awa, ýa-da kompýuter saýens okasaňam bolýar. Men daže şolara-da güýjüm ýeterdem welin ýöne kän özümi kynçylyga neme etmäýin diýip, butkemp saýladym. Butkempem beter arzanam däl, ýöne uniwersitetler bilen deňeşdirseň has arzan gelýär, birem gysga wagtda seni bir uniwersitet derejesine ýetirýärler. Ýöne butkempiň uniwersitetlerde nämesi gowy? Men näme üçin butkemp saýladym? Birinjiden, gysga wagtda seni bir işgär edip ýetişdirýär. Bir bir kompaniýada bir ugurda işlejek bolsaň, şol ugra näme degişli bolsa, diňe şolary öwredýär. Meselem, web deweloper bolanda, uniwersitetde web deweloper diýip bir bölüm ýok. Bolaýanda-da ony göni bir kompýuterde programma ýazmak üçin nähilli, näme zatlar ulanmaly, Nädip etmeli diýip doly öwredenoklar. O taýda giňişleýin öwredýärler, galanyny özüň alyp çykmaly bolýaň. Bootcamp-de bir programmany gurmak üçin başdan-aýak jikme-jik hemme zady bilen başdan-aýak basgançak basgançak edip öwredýärler. Haýsy programmalary saýlasaň has çalt işläp biler, gurjak programmaň, haýsy programmalary saýlasaňam diýeli bir ulakan möçberdäki programmalary, meselem, Facebook, Instagram ýaly programmalary ýazyp bolar, haýsynda aňsat geler, haýsynda kynrak geler, şu zatlary doly saýlap bilmegi we çalt depginde gurup bilmegi öwredýärler butkempde. Diňe bir belli bir bölümiň, belli bir hünäriň e, başdan aýak jikme-jik hemme zadyny öwredýärler. Hemme gurallaryny we hemme e, metodlaryny öwredýärler. Şoň üçin men bootcamp saýladym. Sebäbi uje men bir uniwersitet gutardym, ikinji uniwersitete gidip bir biderek wagt ýitirip ýörmäýin diýip. Hawa. Demem işiň gapdalyndan hem okamagam kynrak bolýar, okuw kynrak gelýär umuman alanda, şoň üçin hem butkemp aňsat geldi meň üçin. Dogry, bu butkempde indi siziňki alty aý diýdiňizmi? Hawa, meňki 6 aýda. Indi şol 6 aýda o tölegleri nälekä indi belli belli başdan e, nämedir bir gymmadan bardyr, arzanan bardyr. Siziň okanyňyz näli? Meselem, şo pula degýärmi? Şo e, ondan soň e, iş ýagdaýy näli? Şolaryň e, statistikasy barmy? Iş tap berme statistikasy. Şolar ýaly soraglaryň üstünde durup geçsek. durup geçeliň, asyl pula degýämi degenokmy diýip men uniwersitet barada biraz aýtsam asyl ýalňyş bolardy, ýöne asyl her kimiňem kellesinde şu sorag, menem başlamankam şo sorag gaty erbet bimaza etdi meni. Sebäbi bir bir pul töläp ilki puluny töläňden soňra sen yzyna almak kyn, gaty erbet Ondan soň beren puluňam degjekmi, degmejekmi, onam bilip bolanok. Şoň üçin men ilki özüm ganymat gyzyklandym. Dört-bäş sany butkempy saýladym. Asyl ýüzlerçe butkemp bar, dogrymy aýtsam. Saýlap otursaň gaty kän. Ýöne içinde çorba çykarlyk bir dört-bäş sanysy meň gözüme ildi. Şo dört-bäş sanysynyň içindenem iň soňunda üçüsini saýladym. Men özüm Kaliforniýada bolamsoň ikisä Kaliforniýada baryp gatnap okap boljak, birem Nýu Ýorkdady. Şo meň saýlanymam soňlugy bilen Nýu Ýorkda boldy. Sebäbi müşderileriň şo öz okap çykan okuwçylarynyň ýazan kommentariýalary şo Nýu Ýorkdakyda has ýokary geldi. Has gowy zatlar ýazypdyrlar, işe ýerleşdiriş derejesem has gowy diýip ýazypdyrlar. Şoň üçinem men şuny saýladym. Meňki alty aýyna on bäş müň dollar. Hmm. Ýöne men ýene-de bir saýlan maksadym, beýlekiler hem şu 15 müň dollarlykdy, bire Google-yň Lambda diýen bootcamp-i, beýlekisi hem Hack Reactor diýip San Fransiskoda biri bar, soň Coding Dojo diýip hem bardy. Olar hem şu hemmesi 15 müň dollar töweregi, 15-17 töwerekler. Ýöne meň saýlan okumyň esasy amatly tarapy, kredide okap bolýar. Meselem, diýeli bir mekdebiň özüniň bir finansowy kompaniýasy bar, bile işleşýän, şolara sen okuwçy näme kömek alyp, kömek pul alyp, sen okuw tölegiňi doly şol kompaniýa töleýär, soň sen işe girýänçäň şo kompaniýa mekdebe hiç hili töleg getirmek gerek däldi. Men şoň üçin şu financial assistance alyp, şeýdip okadym. Hem amatly geldi, biderek pul çykaraňok, hemem riskować edeňok, hemem näme diýeýin, aýma-aý tölemek zat etmek gerek däl, haçan işe gireňde beýleki kompaniýa bilen hasaplaşaýmaly. Mekdep bilen doly üzülişýäň başyndan. Aý aňsat, aňsat bolýar-da onda. Bir eger pul ýagdaýyň ýetmän dursa-da, haçan bir Bir yerden karz alyp Awa. okan ýaly bolýar-da, dogrumy? Awa, awa, bir karz alyp, şol bir diýeli bir biri seň okuwyňy töläp berýär, soňam sen doly iş tapýançaň garaşýar. Hmm. Olar ýaly amatly pursat e, köp e, nemeler diýeli butkempler ýa-da uniwersitetler e, berenok. Ýöne şu biziň meň saýlan butkempim Flat Iron School New Yorkda ýerleşýär. Gidip okamadym, koneşna, men e, onlaýn okadym, sebäbi men özüm Kaliforniýada ýerleşýän, ol ýurduň aňyr çetinde. Gidip ýaşajagam bolsaň, New York hem arzan ýer däl, şoň üçin onlaýn okadym. Onlaýn hem gaty gowy öwredýärler. E, Raspsaniýalary we gurlan sistemasy şol web saýtda web applicationda okaýaň gaty oňat gurlan öwrediş sistemasy hem gaty gowy ýöne bir erbet tarapy islän wagtyň mugallyma sorag sorap islän wagtyň jogap alyp bolanok garaşmaly bolýar, ýa bir gün garaşmaly bolýar, ýa irdene çenli garaşmaly bolýar, köplenjem men gije oturyp özbaşdak okamsoň şo kelläme kän girmeýän ýeri, düşünmeýän ýerlerimi şo mugallyma resky sorasym gelýärdi, olam edip bolanok. Şo tarapy tersiräk bolýar onlaýn okasaň. Indi mekdebe beren puluň degýärmi? Men ilki-ilkiler gaty erbet närazydym. Okap başlan wagtlarym köp zada düşünemokdym, ýaňky aýtşym ýaly uniwersitet derejesini görmedik bolsaň we jikme-jik başlamasalar Aňsat gelenok. Sen boli mende öň hiç hili kompýuter inženering bilen baglanyşykly dereje bolmansoň hiç hili okuw görmänsiň şol mekdepde okan okuwlarymyz informatika zatlar şoň üçinem maňa biraz kynrak geldi beren puluma gynandym bir iki aýalak ondan soň assaýuwaş doly oturyp başlady Hemme zadyň özüm gapdaldan goşmaçada okadym. Şu bootcampde esasy problema okuwçyň özüne bagly eken. Şony kän mugallymam aýtdy, kän e, bile okaýan deň-duşlarymam aýdypdy. Özüň gapdaldan goşmaça wagt harjap, özüňi şoňa doly e, berseň, şonda bir zat alyp çykýaň. A tak e, şoňa özüňi doly bermeseň, kän düşünmäni galýaň we geçip gidýärler üstüňden. Sebäbi bootcamp gaty Tizleşdirilen okuw bolany üçin bärde ýetişip bolanok. Raspisaniýa bilen doly ýetişip bolanok. Ýetişmän böküp geç gitseň hem bolýar, ýöne böküp geç gitseň eýýäm her aýyň soňunda bir application düzmeli bolýar bir programma. Şol test hökmünde şol ekzameni geçen ýaly edip, bir programma düzüp, şony görkezýäň okan zatlaryňdan. Maňa birinji aýda men dogrymy aýtsam asmandan düşen ýaly bolup galdym. Eýýäm aýyň soňy gelipdir. Gurubam ýetişmedim, zat edibem ýetişmedim. Şony bir günde, bir gijede oturyp, Özümi zorlap bir zat gurdum welin geçdim şeýdip. Bir hili neme ýetişmän galdym. Men şu birinji aýymy has e, rahat geçirjek bolup, başlangyjy arkaýyn diýip bar eýýäm egzamene dogry gelip galypdyr. Ve şeýdip bir gecede gurup şol e, egzamenem geçdim men. Ýöne guran zadym hem e, beter biderek hem däl. E, häzir seretseň biderek bolýar, ýöne deň duşlarymyňky bilen deň deňeçer geldi. Hmm. Gowy baha aldym. Şeýdip hem diýeli, özüň ganymat wagtyňy harjamasaň, öwrenip bolanok. Meselem, biz başlanymyzda giderse kyrk adam bolup başladyk. Şoň arasyndan hem onmy, on iki adam bolup hem gutardyk doly. Galanlaryň hemmesi taşlap-taşlap gitdiler kyn görüp. Ýarsyna taşlap gidenler bar, soňunda taşlap puluny aljak bolanlar bar. Degenok diýen adam gaty kän. Men okuwy gutaramdan soň, dogrymy aýtsam, Maňa galan näme diýeýin kommentariýa meň özüme degýä diýip aýtjak. Aha. Flat Iron Schoolda okasaň beren puluňa degýä, öwrenýän zadyň şoňa degýä. Iş tapyp berýärlermi? Ýok, iş gözleşenoklar. Ýöne seni taýýarlaýarlar doly. Nädip iş gözlemeli, nirden iş gözlemeli, rezumeňi nädip taýýarlamaly, haýsy ýerlerde näme diýeýin iş gözleseň amatly bolar, we iş bahalaryny nädip ylalaşmaly, meselem, saňa tölenjek aýlyklary ylalaşyp bolýar bärde, iş gözlän wagtyň. Nädip özüňe diýeli bir gatnaşar ýalak, şol öz ugruňdan gürleşer ýalak adam tapmaly, networking diýýäs muňa-da. Internetden gözläp, meselem, diýeli, Men seň bilenem şeýle tanyşdym ýadyňa düşýän bolsa LinkedIn-de bir-birimizi tapdyk şeýdip hem ýazyşyp gitdik soňam nomer alyşyp hem jaňlaşdyk. Men gaty erbet neme kän adamlar bilen tanyşdym şeýle networking kän köp peýdasy degýär iş tapmak üçin. Şu mekdep esasy şo zatlara taýýarlaşýar iş tapyşanok ýöne iş tapaňdan soňra arkaňda durýar meselem referans bolmaly ýerinde mekdep kömek edýär. Meň okuwçy ýerim mekdebiň abraýam gaty uly Flatiron School. Diýeli bir ýere baryp men Flatiron bootcamp gutardym diýseň, uje saňa seredişleri bir hili gowja bolýar. Özüňi arkaýyn neme, sebäbi birki ýyl yzly-yzyna Amerikada number one boldy, bootcamp boldy. Şol okuwçylary ýetişdirmekde we işe ýerleşiş prosenti beýleki mekdeplerden ganymat ýokarda durdy. Şol indi siz aýtdyňyz, bir topar ýüzlerçe, onlarça bootcamp bar, şol göze ileni dört bäş sany diýdiňiz-de. Şol haýsy kriteriýalara görä siz dört bäş sanysyny saýlap goýduňyz özüňize we meselem men ýaly biri bootcamp bilmeýän biri başda nämelere seretmeli bootcamp saýlanda hä şul gowy eken-ä şula onça gowy däl eken muň bilen bir nämede oturmaýyn diýmek üçin nämä görä iki üç sany punkt berip bilermisiňiz men nädip bilmeli Şu sorag gaty gowy sorag. Sebäbi meň üçin hem geçen ýyl men başlamanka meň üçin hem iň uly soraglaryň biridi şul, bir ýyl şundan öň. Asyl butkempiň maksady uniwersitet ýaly seni dört-bäş ýyllap okadyp soňra näme diýeýin özüňe goýanok hiç zady. Butkempiň asyl maksady seni alty aýyň içinde bir işgär edip ýetişdirmek we alty aýyň içinde Seni diňe okatmagam däl, gapdaldan nädip iş gözlemeli, nädip sen soňra özüň anketaňy taýýarlamaly, nädip işe tabşyraňda şol menejerler bilen gürleşmeli, hemme zady saňa öwredýär. Asyl maksady şol. Şoň üçin hem men bootcamp diýende ilki gyzyklanyp gören zatlarymyň birinjisi şol statistikalara bagyl neme deňeşdirip göreňde şol bootcampleriň haýsysynyň gutardyş talyplarynyň sany köp we haýsysynyň şol okuwy gutardanda uçurym edende şolaryň işe ýerleşdiriş sany köp. Esasy meň üns beren zadym şol. Näçe meselem diýeli Flatiron Bootcamp-iň ortaça işe ýerleşdiriş prosenti statistikada togsan iki prosentden togsan bäş prosente çenli diýip dur. Hmm. Diňe onlaýn okuwlar üçin. A tak, e, eger klasa gidip okan bolsa 97%, 99% diýip dur. Men geçen ýyl gyzyklank görende. Bilem Coding Dojo-dan hem ýokary geçýär, daže Google-yň öz skuly, şol mekdebi bar, bootcamp-y, Lambda, e, ondan hem ýokary geçýärdi we Hacker Rank, näme, Hack Reactor diýip bir bootcamp meň gözüme ildi, gaty gowy okadýarlar, ondan hem ýokary geçýär. Meň birinji kriteriýam şul. Işe ýerleşdiriş derejesi beýleki butkemplerden ýokarda duran butkempi saýlasaňyz gowy bolar. Dogry. Gutaran soň boşda galmaz ýaly-da. Hawa, ýöne işe ýerleşdiriş diýip bular işe seni eltip, şul işe gir diýip ýerleşdirenok. Olam göz öňünde tutmaly bolar. Sen özüň iş tapýaň, ýöne diýjek bolýanym, seni şo derejä ýetirip taýýarlap biljek butkemp Uje şoňa eltenden soň seň özüň awtomatiski işe gireniňi bilmän galýaň. Başga butkempler seni o dereje taýýarlaman bilerler. Sebäbi statistikada hakykaty aýdýar köplenç. Dogry, dogry. Ikinji kriteriýam ikinji kriteriýa men kurikulum boldy. Ýagny raspsaniýasy, öwredilýän temalary we öwredilýän dilleri. Dogrymy aýtsam, men Flat Iron Bootcamp-iň Ruby on Rails diline doly garşy. Men halamok hiç hili. Munam garşy çykan deň-duşlarymyzam gaty kän boldy, kän dawa etdik. Ýerine Python ýa-da başga bir backend language, Node.js ýaly bir zatlar öwredip bilerdiler. Ýöne ýene-de Ruby on Rails entägem ýörgünli, entägem ulanylýar. Şonuň üçin hem erbet görmedim we maňa iň esasy ýaran zady ilki oturyp näme diýeýin, demo görnüşinde saňa raspisaniýasyny ulanmagyna rugsat berýär Flat Iron School. Şo açyp özüň gde-ta bir bir hepde ýaly özüňi taýýarlap öwrenip görüp bilýäň näme zatlary nädip öwredýärler. Meselem JavaScript üçin demo nemesi bardy curriculum açyp okadym. Men gaty erbet göwnüme ýarady. Köp zat öwrendim hem şo taýda. Şoň üçin hem Men kurikulumyna-da seretdim, beýleki Hack, Hack Reactor bilen Coding Dojo-da kän o dereje göwnüme ýaramady. Biram Hack Reactor dört aýyň içinde taýýarlaýas diýensoň, gater we gysga wagt bolýar diýip, Flat Iron School-y saýladym. Şol Rasp saniýasyna seretmeli. Näme okadýarlar? We häzirki döwrüň nemesi bilen deňeşdirip görmeli, diýeli. modasy diýýäs, trend diýýäs biz. Häzirki döwürde haýsy diller e, ýörgünli ulanylýar? Meselem React.js, AngularJS frameworklar, JavaScript-iň e, we backend üçin hem Python-yň Django-sy bar. E, JavaScript-iň hem Node.js-i bar. Şolar esasy şu günler üçin ýörgünli bolansoň, şoňa degişli web developer okajak bolsaň, şoňa degişli Bootcamp tapmaly bolýar. Haýsy şo zatlary gowy öwredýän bolsa, şo zatlary esasy köp agzaýan bolsa. Men şoňa görä tapdym geçen ýyl JavaScript öwrenýän. Şo JavaScript-i, React-i öwredýänligi üçin şolar üçin hem kän kommentariýa ýazypdyrlar, gutaryp giden uçurym bolan okuwçylar. Gowy ýazypdyrlar özem, gaty gowy öwredýärler diýip. Şoň üçin saýladym. Iki kriteriýa boýunça esasy Üçünji kriteriýada ýaňkyradak geçişim ýaly financial assist, ol hem şol okuwyňa tölegi töläp bilmeýän bolsaň ýa-da töläsiň gelmeýän bolsa, şoňa bular doly mümkinçilik döredipdirler. Daže aýma-aý kredide bölübem töläp bilýäň, hemmesini bir wagta-da töläp bilýäň ýa-da ýaňky meň edişim ýaly başga bir kompaniýaň üsti bilen loan çekip, ýaňky kredit pul çekip, okuwy töläp, soň işe girýänçäň tölemän gezibem bilýäň. Men entägem şol işe girýänçäm tölemez ýaly näme kontraktym dowam edýär. Hatda bir bir ýerde eşitdimmi? Eşitdim, eşidemok. Şu dogrymy bilemok welin şol eger belli bir wagtda işe girmeseň, şol puluny soramanam bile bilýärlermişmi? Bir e, belli bir şertlere seredip, e, barmy şon ýaly ýagdaý? Şolar ýaly mümkinçilik bar. Puluny soraman däl, puluny aslynda okamak üçin öňünden geçirmeli bolýar. Ýaňky Financial Assistance hem ortada durýan kompaniýa, bank, Vemo diýip bir bank kompaniýa meň okuwymy öňünden töledi puluny. Eger özüň tölejek bolsaň hem öňünden töleýäň, eger kredide böljek bolsaň hem öňünden belli bir möçberini geçirip, galanyny aýma-aý bölüp tölemeli bolýaň. We töläp, okuwyňy alty aý okap gutaraňdan soňra, saňa alty aý wagt berýär, uçurym günüňden başlap, edil alty aý wagt berýär, alty aýyň içinde Seni hem-ä taýýarlaýarlar, hemem gapdalyndan şo iş zat gözleşmäne kömek edýärler. Edil tapybaberenoklar, ýöne gözleşýärler, saňa teklip edýärler, şular ýaly kompaniýa bilen biz işleşýäs, şolar şu wagt iş işe almak üçin bir taýýar neme gözleýärler, kadr gözleýärler diýip saňa teklip edýärler. Isleseň kabul edýäň, isleseň kabul edemok. Alty aýyň içinde saňa şol mümkinçiligi berýär, eger alty aýdan soňra sen işe entägem girip bilmedik bolsaň, Biziň butkempde hat arkaly tölän puluňy yzyna alyp bolýar, haýyşt edip bolýar. Diýeli, on bäş müň dollar tölän bolsaň, alty aý okan bolsaň, alty aý hem iş gözlän bolsaň, şu alty aýyň içinde-de iş tapyp bilmedik bolsaň, mekdebe e-mail atýaň, e-mailiň arkaly hem şol tölän puluňy doly möçberde yzyna isläp bolýar we mekdep saňa seredýär, şu etmeli özüniň Düzgünleri bar, şolary alty aýlap yzarlap gezmeli, diýeli, her hepde palança makala ýazmaly, her hepde palança programma çykarmaly we palança adam bilen gürleşmeli, palança palança kompaniýa dokument tabşyrmaly iş üçin diýip, şoň ýaly özüniň düzgünleri bar, şolary doly alty aýlap yzarlap bilseň, alty aýdan soňra tölen puluňy doly yzyna alma mümkinçiligiň bolýar. Dogry şol men boş durmadym alty aýlap edip bilenimi etdim ine proýektem etdim işedäm girjek boldum şondadam bolmady diýip düşündirmelidä olara dogrymy soň soň şo puly yzyna berýän bolsa aslynda bulam indi şo siziň aýdan iki kriteriýiňize üçünji ýa-da dördünji näme finansowy bir poddeşkada bulam okuwa gir biz saňa beren Bar kömegiňiz bilenem girip bilmeseň aý bolýa onda alaý indi puluňy yzyňa diýen ýaly gaty bir näme bir näle diýsemkäm kömek edýän bir kriteriýa bar. Hawa. Uly bir. Hakyky gaty uly kömek bi. Ona men köp nämede göremok beýle zatlary butkämplerde. Ýok, hawa, köp butkemplerde beýle mümkinçilik ýok. Şo dogrymy aýtsam, dördünji kriteriýa diýip agzamaly diýdiň welin, hakyky dogry aýdýaň, şonam agzaýmaly dördünji kriteriýa girýär, sebäbi ýam uly kömekleriň biri, puluňy töläp, alty aý okap, alty aýam iş gözläp işe girip bilmedik bolsaň, eýýäm şo puluňy yzyna alyp, doly möçberde on bäş müňüni alyp bolmany, on müňüni alyp bolsada gaty uly kömek bolýar. Şoň üçin hakykatdanam agzap geçäýmeli kriteriýalaryň biri bilen. Boot kemplerde gyzyklanyp görmeli we soraşdyrmaly, e-mail arkaly, telefon arkaly jaňlaşyp gürleşip bolýar, şeýdip soraşdyrsaňam köplenç özleri aýdýar şuňňalak bizde mümkinçilik bar diýip. Dogry, dogry. Indi siziň LinkedIn-iňize girip görende birnäçe proýektem bar, şo taýda GitHub-da döredilen iki sany sahypaňyzam bar eken-de siz barada. Hawa. Bir kiçiräk bir bir informasiýa bar, siz näme edip ýörsiňiz, ondan soň näme proýektleriň üstünde işläpsiňiz. Şol proýektler şol e, bootcamp başlandan soňuna çenli edip e, etdiňizmi ýa ondan soň hem e, başga ekstra etdiňizmi özüňiz? Asyl men LinkedIn-de goýanlarymyň köpüsi bootcamp gutarandan soňky proýektlerim we e, arasynda käbirleri şol mekdepde e, gutardyş üçin taýýarlan proýektlerimiziň dowamyny e, edenlerim hem bar arasynda. Indi biziň şol bootcampde biziň mekdepde esasy her aý soňunda men diýdim, "Aýaň ekzameni ýaly" edip bir programma ýazdyrýarlar. onam ýeke özüň oturyp ýazmaly we ýazaňdan soňra-da näme üçin şol dili saýladyň we şol dili saýlanda näme etdiň diýip, şo zatlar barada sorag berýärler, sen özüň düşündirmeli oturyp. Men şol soňky ýazan programmalarym şol özüme diýeli geljegim üçin has gowy makul bildim we şeýle gowy ýazypdyryn diýip özüme gowy takdyr edemsoň, okuw gutarandan soňra-da üstünde oturyp birazajyk işledim dizaýny zady barada we şeýdibem LinkedIn-ime goýupdym. Dogrymy aýtsam, bu programmalary LinkedIn-ime goýanyma alty aý ýaly wagt boldy, ondan bäri hiç hili üstünde işlemedim, wagtlaýyn şol, näme diýen, pereriwe çykdym diýsegem bolar. Ýöne okuw gutarandan soňra şeýle bir zat bar, bize teklip edilen mekdep tarapyndan, şol bootcamp tarapyndan teklip edilen esasy zat, biz özümiziň portfoliomyzy ýasamaly. Portfolio bolanda-da ýaňky anketa ýaly bir zat, ýöne internetde seň adyňy Google-a ýazyp görýärler, köplenç işe aljak kompaniýalar. Şo Google-a ýazanda birinji seň adyň barada näme çykýar şu taýda Google-da, şony görýärler. Esasy LinkedIn çykýar we başga-da bu ýerlere anketaňyzy adyňy goýan bolsaň seň adyň şu googlda çykýa. LinkedIn-e girýärler kompaniýalar. LinkedIn-e girenede sen barada okap biljek gysgaça bir hekaýajygy bolmaly, biografiýa ýaljak. Şol hekaýada, ýaňky biografiýada nämä degişli bolmaly şu kompýuter saýense? Bize şu men men biografiýamy Flight Iron Bootcamp kömek edip ýazdyrdy. Şu taýdan ýörite özüniň Career Service diýip gruppasy bar, şolar kömek etdiler. Proýektlerimem, applicationlarymam şolar şu ýere goýmagymy maslahat berdi. Özüm işledim üstünde, portfoliomam daže şolar özleri kömekleşip diýen ýaly maslahat berip etdirdiler. Portfoliom men özüm Hiç işläp görmedik freýmworkimi saýlap şoň üsti bilen işleşdim, Gatsby.js. Bu barada men webinaram beripdim GDG-de. Gatsby.js men öň hiç hili mekdepde öwrenmändim, ýöne şo React.js'e ýakyn bolany üçin men oturyp üstünde wideo zat görüp, tutorial zat görüp özümi taýýarladym we şeýdip hem portfolýomy şoň üstünde işläp taýýarlapdym. Iki portfolýom hem aslynda şoň ýaly freým hiç hili tanyş bolmadyk freýmworkim bilen işläp goýdum. Asyl okuwy gutarandan soňra boş ýatmazlyk üçin adam bir zat taýýarlamaly bolýaň. Sebäbi işe girjek wagtyň senden soralýar. Şol okan frameworkleriň, okan language-leriň hemmesini kompaniýalar soraýar. Näme zat öwrendiň, näme? Onsoň şolar barada sorag berýär. Şo taýda aljyrap durmaz ýaly üstünde oturyp işlemeli bolýar. Meselem, men kän frilans oturyp, özüm oturyp kän programma düzdüm. Seattle-da bir kompaniýa üçin bir websaýt ýasadym, olam şol LinkedIn-de bolmaly. Şol web saýtam doly näme diýeýin, garşylyk, garşylygyna pul teklip etdiler we şoň üçin ýasap berdim. Ol web saýt astynda oturyp ýasamak aňsadam däldi. E-commerce web saýt ýasadym. Öň hiç hili edip görmändim e-commerce. Aslynda e-commerce web saýt üçin hem ol e-commerce bolanda elektronik commerce diýip gidýär. Bilem online shopping etmek üçin. gurulýan web saýt diýeli amazon ebay ýalyrak web saýt edil o, o dereje professionalny bolmasa da şoňa ýakyn etdim gaty aňsat bolmady dogrymy aýtsam kän wagtym gitdi we hiç hili backend language ulanmany diňe frontend language bilen ýazdym. Mhm. Sebäbi backend language gerek bolmady hiç hili bizde inventory zat özüň elde girip manual girer ýaly CMS goşup şeýdip e, website ýasapdym. E, mekdepden şol okuw gutarandan soňra meň üçin mm, özümi taýýarlamak üçin we özümi has ösdürmek üçin gowy kömegi degdi e-commerce website ýazanym. Hmm. Baranda, meselem, şol proýektleri ýasap otyrkaňyz, diýeli, internetden, aňyrdan, bärden indi bilmeýän dilimi ulanyp ýazdym diýýäňiz-ä, internetden, aňyrdan, bäri görýäňiz, ondan soň şo taýda berilýän instruksiýalary yzarlap, şolary, şolary etjek bolýaňyz, olaryňam edip otyrkaňyz, meselem, ikinji ädime gelende bir zat işlemän galýar internetdäki wideoda işläp dur sizde işlänok ondan soň şeýle ýagdaýlar umuman şeýle kiçijik problemalar uly wagt alyp bilýärler käwagt osoň adamyň bir hili ruhy çökgünlige düşmegi mümkin ondan soň bir hili aý bul meň üçin dälmikaýyn diýip pikir edip başlamagy mümkin indi garaz täze başlaýan programmistleriň başyna gelýän birinji problemajyklar-da bular. Şular ýaly ýagdaýda, şular ýaly ýagdaýda nädip özüňizi alyp çykyp, nädip motiwasiýa tapdyňyz-da, aý, ýeňip bildiňiz-de içiňizdäki şol sesi, şol sizi birazjyk ruhuňyzy düşürýän sesi nädip ýeňip bildiňiz? Asyl meň özümde-de kän boldy şeýle ýagdaý. Men okuwa başlan wagtym men men oňarmaýan bir zady diýlen düşünje kän bolýar adamda. Ol hemme kişide bolýar. Programmers ýa-da diýeli developers, software engineers have a imposter syndrome diýilýär. Imposter sindrom bolanda-da adamyň özüne bolan göwni ýetmezçilik Men şuny oňarmaýan diýip adam özüne ynandyrýa. Şeý diýip özüňe bir gezek aýtsaňam eýýäm beýni şony alýa göni men oňaramok diýip. Onsoň şu beýni bir gezek alsada uja galýar ol içiňde. Sen näçe özüňi zorlap ýazjak bolsaňam şol impostor sindrom seni ýüregiňe düşüp durar. Oňarmaýaň sen şuny diýip. Mende mekdepde kän boldy. Maňa şol esasy maslahat beren mugolymym. Şo impostor sindrom barada birazajyk gürrüň beripdi. Menem bahana edýän, men näme hiç hili öň okamadym, öwrenmedim, bilemok şu zatlary diýsem şol maňa düşündiripdi. Bilmeýän bolsaň gapdalyna oturyp üstünde işle. Meselem sen diýýäňa gije gündiz wagtyň gidýär. Dogry aýdýaň men her programamy guramda ol aňsatlyk bilen bäş mintda on mintda ýa-da üç dört sagata gurup gutarmadym. Oň üçin wara günler hepdeler wagt gidýär. Oturyp harjamaly wagtlaryň bolýa internetden alýaň kopi peýst edip alýaň kodlary işlänok asyl bu her bir deweloperiň sungatyda kopi peýst edip alyp ogurlap onam işledip bilmek asyl ony ogurlap bilýän kän hemme kişem ogurlap bilýä taýar duran programmaň kodyny alyp ogurlap bilýän adam gaty kän ýöne şony işledip bilmek bar. Bize ilki men geň görýärdim ony ogurlap biriniň kodyny alyp iş etmeli boljak bolsa onda nämä gerek bu okuw diýipda. Ony şonda gülýärdidä mugallym aýdyp sen şony alyp oturyp iş edip bilmekde bar esasy sungat diýip. Gije gündiz oturýaň işlänok şo taýda nädip alyp çykmaly başaryp çykmaly bize öwredilen esasy iň gowy metod diýeli bir sagat iki sagat kod ýazaňdan soňra on bäş munt ýigrimi munt arakesme bermek. Hökman beräýmeli. Sen bir zadyň edil ortasynda şoňa içine girip barýanam bolsaň, özüň sagadyňy düzüp goýup, on bäş, ýigrimi minut wagt bermeli. Sebäbi adam köp otursa, uje beýni bulaşyp ugurýar. Programmistçilik diýlen ugur gaty kyn ugur. Ýazýan zatlaryňa özüň düşünmän başlaýan wagtlaryň bolýar. Şo wagt eýýäm seň arakesme almaly wagtyň bolýar. Men näme edýärdim, ýazyp oturan programmam işlemän başlaýar diýeli, bir sagat, iki sagat üstünde oturdym, uje bolanok. Daşary çykyp ýöräp gelýärdim on bäş minut. Ýa-da alyp, eliňe alyp kofe alyp, balkona durup kofe içýäň, daşaryny synlaýaň, bir dünýä ýüzünde hereket edip duran zatlary görseň, ünsüň uje şoňa sowulýar we beýniň näçe bulaşyp duranam bolsa, soň yzyna gelýär. Diýeli, Geçmişde şo köp kitapda özüňizem garşylaşansyňyz alymlar zatlar näçe üstünde işläp işläp işläp hiç hili tapanok welin gidip başga bir zat bilen meşgullanyp otyrka şo zat kellesine gelýär diýeli käbirleri neme ewreka diýip gygyrýan neme bara bana düşüp otyrka kellesine gelýärde ylgap gidip ewreka diýip men tapdym diýip ylgaýan nemeler her hili prikol gyzykly ýagdaýlar bolýar bizdede köp bolýar meselem diýeli Şunça üstünde otyrkaň kelläňe gelenok, gidip bir stakan kofe içip daşarda balkonda daşaryny adamlary synlap durkaň göni ýalňyşyň kelläňe gelýär. Hä, men şuny şeýtsem işleýär-ä şo diýip. Soň ol on bäş munt wagtyňy harjaňdan soň gel yzak gelip otursaň uje gül ýaly bolup durýar-a birhili. Meň özümde kän peýda etdi şol on bäş munt breýk almak. köp peýda edýär. Bolmasa-da diýeli bir program problemaň üstünde uje iki günden bäri otyrsyň hiç iş işledip bolanok, başaranok. Özüňden köpüräk tejribeli adama jaň edip haýyş edäýiň. Heli men şuň üstünde kän işledim, edip bilemok, bir koduma seredäý diýip. Olar uje bir görende bilýär köp zady. Hmm, dogry. Birazcık tecrübesi olan üçin kömek ediberýär diýýän. Hakyky. Hakyky, olaryň kömegi degýär. Meselem, şul ýolda başlangyçdan belli bir e, derejä e, ýetmek üçin iňlis diliniň e, roly barmy? Meselem, iňlis dilini size eýýäm Türkmenistanda okapsyňyzda. Indi häli indi indi başlajak e, okuwçylarymyz bar bolsa şolara näme diýmeli iňlis dilini bilseler gowmy ýa bilmeseler hem alyp çykyp bolýarmy? Siziň e, näli pikiriňiz bar bu sorag? Asyl iňlis diliniň roly barmy diýlen soragyňa howwa diýsem häzir hemme kişi gorkar. Özüne göwni ýetmän başlar. Asyl roly bar. Ýöne programmistçilik iňlis dile bagly däl. Iňlis dili bilmänem edip ýören gaty kän. Meselem men okuw gutarandan soňra bir web-saýt tapdym. Şo web-saýtda Iki adam bolup garşylykly bir-biriň interwýu edip taýýarlap bolýar. Interwýu de-de sorag jogap alyşýaň, bir-biriň bilimiň derejäňi barlap bolýar. Men şonda Rossiýada ýalňyşmasam Moskwada işleýän bir Andreý diýip bir oglan bilen tanyşdym. Şo websaýtda özi Kem papal saýlap berýär kim bilen işleşmeli boljak bolsaň ol ol bolup bilerdi hindistandan bir diýeli mithunam bolup bilerdi ýaponiýadan bir tekaşi hem bolup bilerdi lýuboý birini dünýä ýüzünden saýlap saňa garşydaş edip hökmünde berýär garşydaşyň hem saňa üç sany sorag taýýarlap gelýär sen hem oňa üç sany sorag taýýarlap barýaň şeýdip hem bir sagat bir ýarym sagat oturyp oň bilen kod ýazyşyp bilýäň hmm. şo taýda men göz ýetirdim iňlis dili bilmek hökmän däl programmistçilik üçin. Şol oglan doly özi oturyp öýde hiç hili okuwa gitmäni, uniwersitete gitmäni öwrenen we diňe rus dilinde öwrenen programmistçiligi. Dogry. Bu diýmek iňlis dili bilenokmy? Ol oglan bilýär iňlis dilini, gowy gürleşýär, meň bilen hem gürleşip otyr. Ýöne men diýdi, doly özüm rus dili websaýtlardan, ýutubdan zatdan oturyp özüm taýýarlandym. Sebäbi iňlis dilini gowy bilemokdym, soň kursa gatnap başladym diýip gürrüň berdi şol. Şolar ýaly programistçiligi öwrenmek üçin iňlis diliniň roly gaty az. Ýöne diýjek bolýanym, ýene bir tarapam bar, eger köpräk informasiýa gerek bolsa diýeli, rus dilini öwrenmäne mümkinçilik azajyk azyrak ýa-da türkmen dilini öwrenmäne, türk dilini öwrenmäne mümkinçilik azyrak. Esasy programistçilikde şo hemme kişi iňlis dilinde goýýar, iňlis dilinde düşündirýär, sebäbi şo internasional dil iňlis dili bolany üçin her kim şondan düşündirýär we şondan öwrenýär. Ýa şol indi ýaňky beren mysalyňyzda şol Andreýiň gowy tarapy e, bir tarapdan e, rus e, rus web saýtlary, rus forumlary hem az däl bir tarapdan dogrymy? Olar hem bir bir terjime edip gol diýýärler. Meselem Andreý bir zady başarmasa bir web saýta gidip, "Ey men şuňa düşünemok şu ýerde näme etmeli?" diýip rusça ýazýar welin şoňa şoňa kömek etjek e, rus dilini düşünýän Nämeler bar-da? Çeşmeler bardyr, eýýäm biri sorandyr şol soragy, şony görüp jogabyny tapýandyr ýa-da hiç hiç kim so jogap bermedik bolsa öz başga biri kömek eder. Ýöne meniň synym boýunça şu aýdyşyňyz ýaly edil diýen-ä gerek ýaly ýöne iňlis dili fundamentleri bolsa birazjyk aňsatrak bolar bu ýol. Birazjyk jogap tapmak, sorag soramak ýaly nämeler şo zatlary bilýän bolsaň e, bular indi bazy zatlarda şu taýda şuny edip bilemok nädip etmeli ýa-da biri sorapdyr şoň jogabyny bir düşünseň bolýar-da biram düşünmeseň hem eýýäm bir topar onlaýn nämeler terjime edýän web saýtlar programmalar bar şolaryň üsti bilen hem terjime edip düşünip bolar aslynda ýöne olam wagt alýar-da wagt alan üçin Köp wagtyňy alýar hawa. Umuman aýdamyzda edil diýen hökman gerek diýip gorkubam oturmaly däl ýöne bolsa gowy bolar aňsat bolar diýsek. Iňlis dili hakyky iňlis dili bolsa hem aňsat bolar hem wagtyň çalt bolar soňam diýeli köp berlen ýaňky seň agzap geçişiň ýaly köp berlen web saýtlarda ýa-da ýutubda wideolarda iňlisçe öwredilýär şonda. Çeşme kän. Eňki bir ha wa çeşme kän. Şoň üçin iňlis dili bilseň has gowy bolar programmistçilik üçin. Ni um soňky soraglarymdan biri şol inconsistency diýär şol problema um yzygiderlilik Bolman bolmazlygy mümkin käbir adamlarda meselem men hatda özümdenem aýdyp bilýän şony bir proýekte başlamaly bir kursa başlamaly internetden tapyp ýören bir kursuma başlaýan olam meselem iki aýlyk bir kursdyr bir hepde gowy edip taýýarlanýan her zada öý işinäm edip başlaýan wideosynam görýän ondan soň ikinji hepde birazjyk birhili pyssaryp uzaklaşýan hatda şony edesimem kompýuteriň öňüne oturýanam kofemi taýýarlap ýöne şol klawiatura basyp şol dowam edip bilemokda käbir ýagdaýlarda käbir halatlarda şoňa meňzeş situasiýalar bolýar bu diňe programmistçilige bagly zadam däl lýuboý başga bir ugurdadam bolmagy mümkin bu Indi meselem siziň başyňyza şuna şuna ýagdaý geldimi we siz nädip meselem gelen bolsa nädip şony çözdüňiz ýa-da gelen bir şu şu ýagdaýy e, ýaşan dostuňyz, tanşyňyz barsa olar nädip çözdi? Şu şu şu barada aýdyp biljek maslahatyňyz barmy? Inconsistency diýip awa dogry agzap geçdiň. Dogrymy aýtsam bize öň mekdepde şol okap başlan wagtymyz şo Flatiron School'da aýdylan zat consistency is the key for success diýip aýdylýardyda şol dowamlylyk dowamly özüňi şoňa bermek ýaňky üstünlik üçin iň ýakyn näme açar bolýada. Bir zadyň üstünde oturyp, bir zat öwreneňden soňra dowam edip okamasaň, wagt geçirmeziň ýaňy meniň diýýän-ä okuw gutarandan soňra-da men bir entek programmalary ýazdym. Entägem üstünde oturyp işleýän, wideo görýän hatýa by bolmasa. Dowamlylyk iň esasy zat programmistçilikde sebäbi Gaty çalt ýadyňdan çykýar. Edýän zatlaryň hemmesi ýadyňdan çykýar. Göni aňyrsy bar-a bir hepde, on gün uje men diýeli häzir geçen ýyl şu wagtky ýazan programmalarymy açyp okasam öz koduma özüm düşünemok hiç hili. Näme ýazypdyryn, näme edipdirin muny Allatagala düşünäýmese men düşünemok diýýän özüme käwagt gaharym gelýär sebäbi men özüm oturyp ýazdym. Ýöne sen özüň oturyp okaýaň şony, muny näme üçin ulanypdyryn diýip oýlanyşyp bilýäň. Bu nämä gerek bolduka diýip. Öçürseň işlänok programmaň, şo şo kody öçürseň, üýtgetseň işlänok, ýöne şo durşuna durşa işleýär şol. Şo bir hili bir diýeli ýadyňdan çykarýar. Adam pahyr bir hepde mundan öňki ýazan kodlaryň käwagt ýadyňa düşmäni bilýär. Men diýeli bir programma başlapdym edil haýsy programmadadygymy ýadyma düşenok, ýöne Özüm oturyp işledim, Frontend Language, Gatsby bilen ýazan bir programmamy. Başlan wagtym gaty oňat gidip barýardym, soň ýarysyna bölmeli boldy, sebäbi başga bir programma etmeli boldum. Ony taşladym, gidete bir hepde, on gün ýaly aradan geçdem welin, göni ýadymdan çykarypdyryn, hiç zada düşünemok. Täzeden başlamaly boldy ýene. Şoň üçin consistency bolanda, doly şu özüňi şol bir bir zada başlanmazdan yzyny üzmäni taýýarlanmak gaty wajyp zatlaryň biri. Menem ökünýän käbir ýerlerde şo şo zatlary gowşatdym we häzirem şu wagtdan şoň yzyn yzarlajak bolubam ýene ýetişjek bolup üstünde oturyp işleýän zatlarym kän. Şoň üçin aýtjak bolýanym bir programma öwrenseň sypdyrmany doly diňe öwrenmeli yzyndan galmaly däl. Şony bilýänem bolsaň gaýtalap durmasaň ýadyndan çykyp gidýär. Dogry, dogry. Meniňem şul şul problema boýunça meselem forumlarda aňyrda bärde okap görýän-de programmistler nädip çözüpdir. Osaň bir topar tejribeli programmistleriň aýdan sözi näme her bir bölümde özüniň kanunlary bolşy ýaly programmistçiligiňem birinji kanuny ABC kanun bar diýýärdi. ABC-de aslynda Always be coding diýýär. Ýagny her gün, her wagt kod edip dur, kod ýazyp dur. Ýagny koddan uzaklaşma. Uzaklaşan wagtyň eýýäm şo dowamlylyk ýitýär-de, ondan soň ýatdan çykaryp başlaýaň, islegem gaçyp başlaýar. diýlen ýaly-da, ABC, ABC, Always Be Coding diýip, kiçi, gysgadylyp aýdylýar-da, şol programmistçiligiň, ABC hem alfawitiň başlangyjy-a bärde Amerikada, şol, şol alfawitiň başlangyjy ýaly, programmizmiň hem başlangyjy şol ABC-si, ýagny şo hemişe kod etmek diýýärler. Ondan soňam şol, başga ýerdenem eş-şu eşit, Kim şol Joş Kofmanyň bir wideosynda näme diýýär, bir lýuboý bir ugurda saz çalanda ýa sportsmen bolanda ýa doktor tapawudy ýok. Näme etseň-et şol on müň sagat şol ugra berseň diýýär, şol şol ugruň professionaly derejesine ýetýäň diýýär-de. Indi şol dowam dowamlylygam şol on müňlük ýoly geçmäge kömek edýär diýen şol meselem men şu wagt bilmedim diýeli şu on müň sagadyň belki ýüzünji sagadyndadyryn belki iki ýüzünji sagadyndadyryn şol ýolda näçe sagat beren bolsam wagtymy näçe köp beren bolsam şol ugra, şo derejede men ukyply, şo derejede bilýän. Ýöne bu problema, meselem, bir ýyl öň iki ýüz sagat berip, bir ýyl boş duran bolsam, şol iki ýüz sagadam boş giden ýaly bolýar biziň ugurda-da. Şol, şoň üçin dowamlylyk, şoň üçin hem gerekmikä diýýän. Bir tarapdan hemme zat bir ýatdan çykyp gidiberýär-de, ýaňky aýdyşyňyz ýaly, bir hepde soň görýäň welin, Em kak budda men ýazmadyk ýaly da, ne men-ä ýazan bolsam beýle bolmasdy, ýadymdan çykmasdy diýip. Aýdýar-da adam. Mehmet internetde şo barada bir prikol görüpdim men. Mhm. Men diýýär bu kody ýazan wagtym-a bir men düşünýärdim, biram Allah tagala düşünýärdi diýýär-de. Häzir diýýär diňe Allah tagala düşünýär diýýär. Şolar ýaly. Şolar ýaly kän bolýar mende-de häzir oturyp öňki programmalarymy açyp okap görýän kodlarymy şu taýdan näme ulandym zat diýip welin Köp ýerine düşünemok özüm. Kim ýazdy kamenni boturýaň. Ýöne ýazan men, menden başga hiç kim ellemedi, belli uje sebäbi esasy kody mende bolansoň şolar ýaly. Dogry aýdýaň, dowamlylyk, yzygiderlilik iň esasy açar bolýar kompýuter science ýa-da diýeli software engineering bölümlikde. Dogry, dogry. Indi jemlejek bolsak Ýazgeldi siziň aýtjagyňyz ýa maslahatyňyz ýa goşjagyňyz bir zat bar bolsa umuman nämelere asobynda indi indi başga birinji kurs ikinji kurs bolan programmistler bolmagy mümkin ýa indi häli näme orta mekdebi gutarjak bolýan okuwçylar bar şolar diňleýän diňleýjilerimiziň arasynda şolara berjek maslahatyňyz bar bolsa şolary alada biram meselem siziň LinkedIn-iňizi, e-mail-iňizi goýsak, olaryň hem hususan aýry bir soragy bar bolsa size arkaýyn ýazyp bilerlermi? Şol barada siziň näl diýsem, razylygyňyzy alyp bolarmy? Olar ýazybersinmi ýa? Kanyşdyk. Конечно aga. Men özüme-de ilki şol şu lugry saýlan wagty men özüme-de gaty kän kömek gerek boldy. Kömek diýende bärde näme diýeýin, bir eliňden tutup öňüňe düşüp ýören adamam bolanok, ýöne esasy maslahatyňa şol maslahat sorasaň şoňa jogap berýän adamlar gaty uly kömek edýär durmuşda. Maňa şolar ýaly adam kän gerek boldy. Kän tanamokdym dogrymy aýtsam köp kişini. Şolar ýaly ýagdaýda Bir adama hökmän mätäçlik bolýar. Sorasyň gelýär şol ugurdan nähili zatlar bilýän bolsa saňa ýol görkezip biler zat diýip. Koneşne meň bilen hökmän habarlaşyp bilerler. Meň nomerim, eneme nomerim diýen e-mailim bilen zadym goýup bilersiň linkdinimi. Linkdin, linkdin bolsa has aňsat bolaýmasa diýjek boljak. Sebäbi o taýda göni näme diýen sms-leşip ýazyp bolýar linkdinde. Şu ýazylan soraga köplenç çalt jogap berip bolýar, şol has aňsadrak bolup biler. E-mailem goýup bilersiňiz. Bar, bar. Onda şol LinkedIn-iňizem, e-mailiňizem goýarys. LinkedIn-i bolmadyk, bolmadyklaram näme LinkedIn döretse özi üçin hem gowy bolar aslynda. Birden ýagdaýy bolmasa ýa başga bir sebäpler bar bolsa-da e-mailden göni ýazyşyp bileris. Sag bol. Indi maslahat ber diýdiň welin, şo maslahatda e, men iş gözlejek bolýan adamlar üçin we programmistçilikde özüni ösdürjek bolýan adamlar üçin esasy açarlaryň biri LinkedIn bolup durýar. LinkedIn-de gaty kän informasiýa bar, gaty kän iş bar we iň professionalny bir e, diýeli bir çeşme LinkedIn. Şu taýda köp zat iş edip bolýar, köp zat öwrenip bolýar. Şonuň üçin LinkedIn hökmän açsynlar. mekdepde okaýan tapawudy ýok. Olar uje Instagram açyp bilýärler, Facebook açyp bilýärler, LinkedIn-e dökmän wagtlary bolarmyka diýýän. O taý professional Facebook hökmünde ýa-da professional Instagram hökmünde pikir edip bilersiňiz. Gaty kän kömegi degýändir LinkedIn-iň. Ikinji berip biljek maslahatym hem şu wagtdan uje Bir diýeli bir çeşme tapyň internetde gaty kän nemeler bar öwrenmäne mümkinçilikler bar Udemy diýeli freecodecamp diýeli hackerrank diýeli şolaň hökmän birini saýlap başdan soňa çelli okap hemem gapdaldan programa neme diýeli mesele zat mysal zat çözüp özüňi taýýarlap bolýar şu wagtdan başlap bilerler. Mekdep okuwçylaryna-da degişli, uniwersitete täze başlan, birinji, ikinji, üçünji kurs tapawudy ýok. Hökmän bir butkempe girip okamaly diýlen zat ýok. Men-ä, dogrymy aýtsam, şu zatlary öň bilýän bolsam, men özüm ýeke özüm oturybam okap öwrenip bilerdim diýip pikir edýän. Ýöne ýene-de ökünemok okuw okanyma. Diýjek bolýanym, şuny onlaýyn häzir gapdaldan şu wagtdan başlap bilerler. Bir ýyl ýaly özüňi gowy taýýarlandan soňra eýýäm Özüňe doly göwnüň ýetip bilýär öwrenen zatlaryň bilen. Şoň üçin diýjek bolýanym şu wagtdan uje onlaýyn okap öwrenip başlasaňyz gowy bolar. Dogry. Hatda iňlis dilini bilmeýän bolsaňyz meselem aňra bu ýaňky sanap geçen çeşmeleriňizi bize biz girip bilemzok olar iňlis dilini diýseňiz ýutubda şol türkmençe bir iki nämedäm wideo bar öýdýän şol Maksat, Maksat diýip biriniň, biriniň şu programmistler üçin başlangyç programmistlere wideo döredip başlapdyr. Soň Myrat Nesirowyň Python e, dili boýunça kiçijik Kursy. e, o kursy bar, dogrumy? E, ýalňyş bäňäsem. Hakyky. Şolar hatda Ýa, mesela hakyky. şolar şolar iňlis dilinde däl däl mesela şolar şolar birinji baş e, başlangyç bolup Gutaryl, şolary gutaryp, hatda şol, şolary gutaryp otyrkaňyz, e, ýanda da e, bazowy iňlis dilini öwrenip, ondan soňky kurslara e, şeýdip dowam edip bolar. Sebäp e, bir dili öwrendiňmi, ikinji beýleki e, beýleki tehnologiýalar, beýleki programmalar hem şoňa meňzeş bir logika boýunça gidýär-de, bir sähel sintaks üýtgeşikligi bilen ýa-da başga bir täze goşmaça e, häsiýetleri bilen tapawutlanaýmasa, başga hemme zady bir ýetmiş segsen prosenti bir birmeňzeş bolýar. Dogry aýdýaň Lawa. Bir bir dili gowy öwrenseň galan yzyny alyp çykmak aňsat esasy şo logikasyny oturdyp bilseň yzy aňsat bolýan eken. Bolýa. Bolýa Ýazgeldi bu gün bize e, şu wagtyňyzy aýryp geleniňiz üçin, maslahatlaryňyz üçin, tejribäňizi paýlaşanyňyz üçin sag boluň. Diňleýjilerimiz, eger isleseňiz, ýa öz razylygynam eşitdiňiz, kömek gerek bolsa, websaýt development bilen baglanyşykly soragyňyz bar bolsa, ýazyşyp bilersiňiz, e-mailini we LinkedInini biz şu podkastyň aşagynda goýarys. Häzirlikçe hoş galyň, Ýazgeldi, sizem sag boluň. Hawa, sag boluň köp-köp. Bolýar.